Bruhim. Well, I don't mind how much you see through me. Sweet!
I'm going to make you happy. Are you?
Imħabba, passjoni u laqta umoristika huma ftit mill-ingredjenti li sawru id-dramm Private Lives, li f'Marzu se jsib postu fuq il-palk tat-Teatru Manuel. Id-Direttur Malcolm Galea se jilqagħna wara l-kwinti biex jgħidilna aktar.
Meta kitibha dil-play fin-1930s, Noel Coward kien diġà magħruf bħala kittieb u attur famuż fit-teatru Ingliż. U f'dil-play kiteb play li jista' jirreċta fiha hu u ħabiba tiegħu dak iż-żmien. Allura kiteb play eżatt għalihom li huma jistgħu jieħdu pjaċir jirreċtaw u b'hekk ħareġt din Private Lives. But don't you like it? A bit hearty.
Do you love me?
Of course, that's why I'm here. More than you loved. L-istorja tittratta fuq koppja, Elliot u uh, Amanda, li daw koppja kienu miżżewġin darba, mbagħad iddivorzjati u issa li huma reġgħu iżżewġu ma' nies differenti u marru fuq il-honeymoon. U b'xi żvindura rnexxielhom Elliot u Amanda qegħdin fl-istess ħotell u l-gallariji faċċata ta' xulxin, maġenb xulxin fil-fatt. Allura jerġgħu dawn jibdew dan il-love affair li għandhom bejniethom. Dik hija l-istorja fuq koppja li kienu separati u jerġgħu jiltaqgħu wara li ilhom divorzjati ħames snin u jindunaw li dawn huma bażikament magħmulin għal xulxin.
Fl-irwol ta' Elliot u Amanda għandna lil Edward Thorpe u Greta Juice. Mbagħad fir-rwol ta' Victor u Sybil li huma n-nies li jiżżewġu għandna lil Kim Dalli u Myron Ellul u mbagħad għandna wkoll lil Julia Gatpreca li tagħmel parti ta' seftura Franċiża li araw f'xi punt fit-tielet xena.
Considering what a help she made of your life, I think you're being very nice about her. Wara li tintgħażel il-plane, niltaqgħu mal-atturi, naqrawha bil-mod. Jiena nħobb il-proċess tiegħi li nirrekordjaw kull biċċa li naqraw ħalli mbagħad huma jkollhom recording biex ikunu jistgħu jitgħallmu l-iskript aktar malajr għax tkun tista' ddoqqa waqt li anke ssuq u waqt li qed tagħmel affarijiet jew jew fuq tagħmel faxendi u hekk. Mbagħad nifhmu l-iskript u play bħal din li hija miktuba fin-1930s jiġifieri Ilha ħafna. Hemm nipprova nsibu fejn il-partijiet fejn hija għandha tkun rilevanti u tirreżona ma' ma' udjenza kontemporanja. If the glad. How lovely. We ought to go in and dress. A glad and a before. Naħseb aktar kważi kważi jirrelataw udjenza moderna milli udjenza ta' mitt sena ilu għax dawn huma nies li kellhom ħafna flus dak iż-żmien, li kellhom il-flus dawn jivvjaġġaw mill-Ingilterra, Franza, jmorru minn post għal ieħor. Dak iż-żmien perċentwal żgħir tal-popolazzjoni setgħu jgħixu ħajja hekk. Illum il-ġurnata hija ħafna aktar komuni, tista' tifhimha li tivvjaġġa minn post għal ieħor anke anke li li tkun divorzjat u ma terġa' tiltaqa' mal-persuna oħra, illum naħseb kważi kważi aktar relevanti milli kienet mitt sena ilu. Ġifieri nsibu dawn il-punti u mbagħad naraw aħna wkoll kif nistgħu nadattawha daqsxejn b'mod sottili għaż-żminijiet tal-lum. Ir-relazzjoni ta' bejniethom, il-lines fejn qabel kien kollok xi ħaġa kien taddah għax ħabbat jgħid hekk, illum il-ġurnata nsibu pereżempju element sarkastiku f'ċerti affarijiet biex fl-istess ħin l-udjenza Tkun tista' tgħid iva, din hija storja dwari jew dwar nies li naf. About why? Well, aren't you? I'm not so sure I am normal. Oh. Naħseb hemm żewġ raġunijiet għalfejn wieħed għandu jiġi jara Private Lives. Li tara plejt ta' Noel Coward f'xi pont f'ħajtek hija esperjenza naħseb kważi kważi Hekk vera hemm, ngħidilha enriching, jiġifieri li għandek opportunità li tara play ta' Noel Coward, il-belt stess toħodha. Imma aktar importanti minn hekk hija hija play divertenti ħafna, hija serata li ħa tieħu pjaċir jekk tmur ma' partner jew tmur ma' ħbieb, hija hija xi ħaġa li ħa tibqa' tiftakar.
I don't believe you're nearly as complex as you think you are. Private Life se titilla' ġewwa Teatru Manwel l-ewwel weekend ħa jkun bejn is-sbatax u t-dsatax ta' Marzu, u mbagħad it-tieni weekend bejn l-24 sas-26 ta' Marzu wkoll.